Дыууын фыццӕгӕм сӕр Ӕз федтон ног арв ӕмӕ ног зӕхх. Раздӕр арв ӕмӕ раздӕры зӕхх аивгъуыдтой, нал уыди денджыз дӕр. Ӕз федтон сыгъдӕг сахар, ног Иерусалим уӕларвӕй, Хуыцауы ӕрцӕй цӕугӕ, чындзау фӕлыстӕй, йӕ мойагӕн рӕсугъд арӕзтӕй. Паддзахы бадынӕй мӕм райхъуыст домбай хъӕлӕс.
Ныр Хуыцау цӕрӕнбынат адӕмы хсӕн ис, ӕмӕ Хуыцау йӕхӕдӕг цӕрдзӕн семӕ. Уыдон уыдзысты йӕ адӕм, ӕмӕ уый уыдзӕни сӕ Хуыцау. Ӕмӕ сын Хуыцау сӕ цӕстытӕй ныссӕрфдзӕн сӕ цӕссыг. Нал уыдзӕн нӕдӕр мӕлӕт, нӕдӕр хъыгтӕ, нӕдӕр хъарӕг, нӕдӕр рыст. уымӕн ӕмӕ раздӕр цы уыди, уый аивгъуыдта. Паддзахы бадӕнбадӕг загъта: Мӕнӕ ӕппӕт дӕр фӕлдисын ногӕй. Ӕмӕ мын загъта: Ныффысс,
уымӕн ӕмӕ ацы дзырдтӕ ӕцӕг сты ӕмӕ сын ис ӕууӕндӕн.
Ноджы мын загъта:
Сӕххӕст! Ӕз дӕн Альфа ӕмӕ Омега. Райдиан ӕмӕ кӕрон. Дойны кӕмӕн у, уымӕн лӕвар ратдзынӕн царддӕттӕг суадонӕй. Уӕлахиздзау райсдзӕн ӕппӕт уыдӕттӕ. Ӕз ын уыдзынӕн Хуыцау, уый та мын уыдзӕни хъӕбул. Тӕппудтӕн ӕмӕ нӕ уырнджытӕн, ӕлгъӕгтӕн ӕмӕ лӕгмартӕн, хӕлдадӕмӕн ӕмӕ кӕлӕнгӕнджытӕн, мӕнг хуыцӕуттӕн кувджытӕн ӕмӕ ӕппӕт фӕлитойтӕн та сӕ бынат у Судзгӕ сондоны цады уый у дыккаг мӕлӕт. Фӕстаг рынтӕй дзаг авд кӕхцы цавд зӕдмӕ уыди. Уыдонӕй иу ӕрцыд мӕнмӕ ӕмӕ мын загъта. Рацу, ӕз дын равдисон Уӕрыччы усаджы. Ӕз уыдтӕн удӕй разӕнгард, Ӕмӕ мӕ зӕд фӕхаста стыр ӕмӕ бӕрзонд хохмӕ, ӕмӕ мын фенын кодта Иерусалимы сыгъдӕг сахар уӕларвӕй, Хуыцауӕй ӕрцӕйцӕугӕ. Уый тӕмӕнтӕ калдта Хуыцауы намысӕй. Йӕ рухсгӕнӕн уыди тӕккӕ зынаргъдӕр дурау дзӕнхъайынгӕс ясписау. Сахары къул уыди стырӕмӕ бӕрзонд, уыди дзы дыууадӕс дуары, дуӕрттыл лӕууыдысты дыууадӕссӕдз. Дуӕрттыл фыст уыдысты израилаг адӕмы дыууадӕс хӕдзарвӕндаджы нӕмттӕ. Скӕсӕнырдыгӕй ӕртӕ дуары, цӕгатырдыгӕй ӕртӕ дуары, хуссарырдыгӕй ӕртӕ дуары, Ныгуылӕны рдыгӕй ӕртӕ дуары. Сахары къулӕн ис дыууадӕс бындуры. Уыдоныл фыст сты Уӕрыччы дыууадӕс апостолы нӕмттӕ. Сахарӕн йӕхи, йӕ къул ӕмӕ йӕ дуӕрттӕ барынӕн мемӕ ныхасгӕнӕгмӕ уыди сызгъӕрин лӕдзӕг. Сахар у цыппӕрдигъон, йӕ дӕргъ ӕмӕ йӕ уӕрх сты мхуызон. Зӕд сахар сбарста лӕдзӕгӕй ӕмӕ рауад дыууадӕс мин стадийы. Йӕ дӕргъ, йӕ уӕрх ӕмӕ йӕ бӕрзӕнд сты ӕмхуызон. Сбарста йын йӕ къул дӕр ӕмӕ рауад сӕдӕ цыппор-цыппар ӕлмӕрины, адӕймаджы нымадӕй бӕргӕйӕ. Зӕдмӕ дӕр ахӕм барӕн уыди. Сахары къул уыд ясписӕй, Сахар йӕхӕдӕг та ирдавджы хуызӕн сыгъдӕг сызгъӕринӕй. Сахары къулы бындуртӕ фӕлыст уыдысты алыхуызон зынаргъ дуртӕй. Фыццаг бындур — яспис, дыккаг — сапфир, ӕртыккаг — халкидон, цыппӕрӕм — изумруд, фӕндзӕм — сардоникс, ӕхсӕзӕм — сердолик, ӕвдӕм — хризолит, ӕстӕм Бирил, фарӕстӕм Топаз, дӕсӕм Хризопрас, иуӕндӕсӕм Сапфир, дыууадӕсӕм Аметист. Дыууадӕс дуары дыууадӕс налхъуыты, алы дуар дӕр ӕнӕхъӕн налхъуытӕй. Сахары уынг уыдис ирдавджы хуызӕн сыгъдӕг сызгъӕринӕй. Кувӕндон та дзы нӕ федтон, уымӕн ӕмӕ Дунедарӕг Хицау Хуыцау ӕмӕ уӕрыкк сты йӕ кувӕндон. Рухсы тых кӕй сахары нӕ хъӕу нӕдӕр хур, нӕдӕр мӕй, уымӕн ӕмӕ йӕ ныррухс кодта Хуыцауы намыс, уӕрыкк та у йӕ рухсгӕнӕн. Адӕмтӕ цӕрдзысты сахар рухсмӕ. Зӕххон паддзах демӕ ӕрхӕсдзысты сӕ намыс. Йӕ дуӕрттӕ боныхгӕд нӕ уыдзысты, ӕхсӕвтӕ дзы уӕвгӕ нӕ уыдзӕн. Ӕрхӕсдзысты йӕм адӕмты кадӕмӕ намыс. Чъизи суах ӕмӕ йӕм ницы бацӕудзӕн, ӕлгъаг ӕмӕ гӕдымитӕ чи кӕны, уыдонӕй дӕр ӕм фӕндаг никӕмӕн уыдзӕн. Фӕлӕ йӕм бацӕудзысты, Уӕрыкмӕ царды чиныджы фыст чи у, ӕрмӕстдӕр уыдон.